Aquí animes lo 29 de mai, 17 e 29 de mai, qu'es una jornada de mobilizacion a la pel del collectiu Pour que vive nos langues, perque i aguèt una lei que foguè votada en favor de las lengas regionalas, la lei Molac, puèi lo Conselh Constitucional malurosament a invalidat dos articles. çò que fa que sèm plan en colèr de veire que l'ensenhament per immersion es pas reconegut coma constitucional, que nos dison totjorn qu'es le francés la lenga de la Republica, l'article 12 de la Constitucion, e aquò empachariá los enfants d'aprene l'occitan en immersion. çò que se fa ja dempuèi mai de 40 ans qu'a Landreta o dins d'autras escòlas associativas e esperavèm qu'aquò podriá se faire tanben dins las escòlas publicas que pel moment son bilingas a 50 a 50. Donc es un problèma gròs per la transmission de la lenga e donc diferentas associacions de Nimes an volgut venir d'uèi per protestar contra aquela. Aquelo censura. E donc sèn aquí a l'IEO Trento, donc l'Institut d'Etudes Occitanes du Gard. I a tanben la Marpoc, la Calandreto Aimat Sèren. E puèi i a d'autras associacions qu'an signat, que son Felibritge de Lengadòc-Rossellon, i a l'associacion Parla d'Aicí, Alentor de l'Òlm e Lenga e Cacalàs. Tv Òc, segur. E anant donar una letra a Francesò Dumas que fasiá partida dels deputats qu'avián signat la sasina contra l'article 6. E puèi fin final aquel article es constitucional, n'i a d'autres que o son pas. Es tot un afar plan complicat e plan politic me sembla e las lengas ne patisson e aquò es pas normal. L'attaché parlementaire de madame Dumas nous a reçu, nous lui avons transmis le courrier des

Es recontents lo 20 d'abrial amé lo vòt a una larja majoritat de la proposicion de lei per lai lengas presentada pel deputat Molac. Èr en dubitatiu lo 22 d'abrial amé la sasin teleguidada pel ministre d'Educacion, sasin del Conselh Constitucional. Èrem malcurats de lai decisions edictadas pel Conselh Constitucional lo 21 de mai. Èren estonats de lei responsas diferentas del ministre de l'Educacion a lei questions al governament de dimars. S'èn espantats pel messatge del president de la Republica que daisha entendre qu'al Conselh Constitucional son d'ases e que lo blanquèr es pas tan blanc qu'aquò. Excusam occitan, empatjo pas brico de parlar una autra lenga. Cada lenga es en capacitat de dire le monde tot. Sèm pas aquí, personaument, coma diso cada còp, a enriquesir lo francés. Aquò daishariá creire que i auriá una lenga superioras que checarián la sang de las autras lengas. Modificar l'article 2 serà un combat que pas aisi de menar, politic, juridic. Del temps, del temps, çaquelà, avèm ja tot çò que podèm faire. Coma ciutadans, es çò que los poders locals pòdon faire. Aicí, dins Aude, que l'esquèma departamentau devengue mai foncional e besibla, que la Region trabalhe amé las autres regions occitanas, Novèl Aquitània o ja mas tanbés amé Provença e la part occitana d'Aubèrnha, Ròse-Aup, sen doblidar Val d'Aran e las Valaus d'Italia, per una vertadièra politica culturala. e lingüistic occitan e per un ofici public de la lenga mai fòrt e mai emprés amé lo terrenh amé de mejans semblants a sos cosins basc o breton. La lei Molac, talo qu'es promulgada, dis de a a la senhaletica bilinga, Anatz-i-doncos pel bilinguisme! Que se veja qu'aicí sèn un país d'òc. N'i a pro de ploguenejar per tres causòtas. Cal que França admete, enfin, que mai d'una lenga se parle sus son territòri e que serà mai fòrta e mai exemplara s'arrèsta de nos escanar. Defendre, aparar, promòure l'occitan, estrapar, esfargar, la famosa clau del Frederic Mistral. Per èsser de fait nos e d'òmes mai liures, mai fòrts, mai responsables. Fàcia al silenci e al mesprés, fàcia al centralisme e a l'exclusion, tranquilles e caparuts, nos cal parlar, viure e far revir l'occitan. E coma disián Per Carrièro d'aquí a milh ans en 2005 e 2009, Anem a! per la lenga occitana, anem a! per las lengas de França.

Pour que vive Nolan es un moment important perdé que ambe las afas del Conselh Constitucional l'immersiu pel primier còp es vertadièrament maic atacat perdé que es vengut au fòro bandido d'un pei quelques jours e per las escòlas que sent per las calandretas es de segur un enjòc màger que de poder manténer. De là que nos en fasent E la situaciu foguèt jamai tan dura e complicada que non pas que non pas a l'ora d'ara. Es essencial, es fondamental de demostrar a Paris, al poder parisenc, que sul terrain lo monde, los ciutadans, la populaciu real de la Republica son per la Republica e per las lengas regionalas. Aquò se pòt pas auposar, es un non-sens per nosautres.
Alavetz ai fait aquel panèl per dire que calió belèu cambiar la constitucion per que las lengües en França agen lo drech de viure, de s'ensenhar-los, de se parlar-los e tot aquò. Son plan content de veser tant de monde a aquela manifestacion. Aquò vòl plan dire que la lenga occitana non es quicòm de preciós per le monde d'aicí e mai per le monde que venon d'Engada com mai, que son sovent elis que meton los pichons dins las escòlas bilingües que siáguen de l'ensenhament public o de Calandretas. Èm soi venguts sostener aquerò, aquesta manifestacion del moviment Perqué viscon nos tròi lenguas? E me semblo qu'es important perque bon es quicòm de terrible çò que se passa amb el Conselh Constitucional, l'article 2 de la Constituciu que va blòco tot e en fins ero important de venir aici e me semblo qu'es finalament es una polida manifestacion e mai d'una presa de paraula. que son estados interessantos sus l'importància de la biodiversitat lingüistica, l'importància de la lengua, d'aicí s'an de faire una lengua idealizada ni una lengua en dejús de las autras, i a quicòm, aquí i a un movement que se passa.

Per las lengas de França, sèm aquí sul pont e contunharem i la diu!
Que visca las lengas de França! Que visca las lengas de França!
Bediu! Es una associacion que dempuèi qualques annadas se vira bèr cap a la jounés, fa de caus de teatre per joves al nivèl del primari, ajuda lo projècte de las classes bilengües en pagant per exemple d'intervencion de ballet e tanben la calandreta eh fasèm pas de diferéncia entre lo public e lo privat e vesèm que los ensenhaires an besonh del monde associatiu per far passar l'occitan A l'universitat d'estiu i aurà de corses d'occitan pels ensenhaires que lo creò va finançar pels ensenhaires. Lo monde constitucional nos fa la culpabilitat de la lenga. Que volèm pas daissar faire. Sèm pas d'acòrdi ambe aquel biais de veire la diversitat lengüistica. Una riquesa per França E çò qu'es censurat es l'immersion, e tot lo monde sap que l'immersion, en liòc d'abaissar lo nivèl dels escolans, al contrari, lo fa montar, e en particular en francés. Comprenem pas perqué França va contra lo mond, lo mond qu'ensaja de far montar lo nivèl dels escolans e de la lenga en general.